Mal-President, Mendi u Fabian mit-tim ta' Xarabank imorru Ruma. Fl-aħħar żjara tiegħu bħala President ta' Malta. Kif ini tradizzjoni, fl-aħħar żjara, il-President iżur lil papa F'dan il-każ lil Papa Franċisku. Mal-President hawn il-mara tiegħu Margaret it-tfal u n-neputijiet, Luca, Georgia May u Matteo, li għad għandu xarejn. Mad-delegazzjoni wkoll il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella. Naslu Ruma. U l-President u d-delegazzjoni jiltaqgħu mis-Segretarjat tal-Istat tal-Vatikan u mill-Ambaxxatriċi Maltija l-Italja. Sakemm qed nistennew il-bagali, Il-President jilgħab ftit ma' Luka. Fil-karozza f'Ruma, In-neputija tal-President, Georgia May, tkantalna d-diska ta' Xarabank. Mal-President immorru għall-attività mal-komunità Maltija f'Ruma. Hawnhekk jilqagħna nsibu lill-Kardinal Malti Prospero Grech. Niltaqgħu hawnhekk ukoll ma' Monsinjur Alfred Xwiereb, lit il-leminija tal-Papa Franċisku. Naturalment Malti wkoll. Il-Maltin f'Ruma jorganizza quddiesa ta' ringrazzjament. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu.

Bil-ħidma tiegħek kattar u bosta l-apprezzament li Malta tgawdi fid-dinja minn pajjiżi oħrajn. Il-President ikollu l-opportunità li jiltaqa' u jitkellem mal-kumplament tal-komunità Maltija. Iltqajna mija u ringrazzajna lil Alla flimkien. Ġejt apposta illum għaliex Ġorġa Bela u president li nħoss li mess għal pinnis u għamel affarijiet li ħafna drabi aħna Malta ma konniex nimmaġinaw li president jista' jagħmel. Allura għalkemm ma noqgħodx ġo Ruma ċentru, ħassejt li kelli niġi biex insellimlu. Din it-tfajla qed tistudja hawnhekk f'Ruma. Novizza tas Sorit tal-Karità ta' Santa Ġovanna Antidda. Jekk Alla jrid is-sena d-dieħla nkun soru, jekk Alla jrid ma jqala xejn.

u jipprattikaw il-Malti. Fis-sala ninutaw ħafna ritratti black and white u niskopru li ritratti kollha ħadhom il-Kardinal Prospero Grek. Eh, dawn ritratti black and white, eh, jien id-derita ħafna bir-ritratti. U darba l-ambasċata Maltija għamlu li exhibition. U ħallejnijom hawnhekk Issa qegħdin jisfaru ftit imma insomma forsi tajjeb li xi darba nerġgħu nipprintjawhom. Issa qed noħodhom bid-digital u nistampahom jien bil-kulur imma jiġu tajba ħafna biss naturalment il-fotografija vera hija dak il-black and white bl-antik insomma milli Ma jistax jonqos li l-Kardinal jikkummenta dwar il-President George Abela. Jiena personalment kull darba li ntqajt miegħu għajt imsaħħar minn mill-bniedem. Bniedem umli, intelligenti, mill-ewwel jaqbad dana u tista' tara li għadu qalb kbira. Ħassitni kburi illi ħafna mill-Maltin Mawċin li jinsabu hawnhekk Ruma ħallew id-dmirijiet tagħhom ġew jingħaqdu magħna biex jirringrazzjaw lill-President u eh, jifirħulu, jifirħulu għal dak li jagħmel u iweduh it-talb tagħhom. Il-valuri li ħallinna l-President Abela huma l-ikbar wirt illi il-kap ta' stat seta' jħalli lill-poplu tagħna. L-għada filgħodu, il-ġurnata mistennija, iż-żjara tal-President George Abela lil Papa Franċisku fil-Vatikan. Wasalna l-Vatikan illum il-President George Abela fl-aħħar żjara tiegħu qabel jispiċċa minn President se niltaqgħu mal-Papa Franġisku fil-librerija tiegħu propju fil-Vatikan. Nidħlu l-Vatikan. Kollox lest għal wasla tal-President ta' Malta. Jasal il-President George Abela. Naddu malaj minn kulutur dejja. U naslu fil-Kamra fejn se jiltaqgħu l-President u l-Papa Franċisku. Il-Papa u l-President Jagħmlu xi ħin jitkellmu. Sa dan it-tant, il-Papa jagħtina kuruna. Kuruna minn jasal il-moment li fih il-Papa jiltaqa' mad-delegazzjoni kollha. Imma Il-neputiet tal-President jisirqu x-xena. il-Papa ibirek li l-iżar neputi, Mateo. U kif Luka jersaq lejn il-Papa, Luka jagħtih id-dinożawru li kellu fidu. Għal Ġorġa Meju Luka, din l-avventura mhux tas-soltu. U Georgia May tilab noli mal-Papa. Il-President jagħti lill-Papa pittura ta' San Franġisk. Il-President u l-Papa jsellmu lil xulxin. Iż-żjara tintemm u waqt li kollna ħerġin naraw karozza umli tistenna u jgħidulna li dik il-karozza hi l-karozza li uża l-Papa Franċisku. Aħna ma minnihomx. Sakemm b'sorpriża joħroġ il-Papa Franċisku. Jitla' ġo fiha u jmur għall-laqgħa li jmiss. Laqa mal-Papa l-aħħar żjara fil-Vatikan, l-aħħar żjara mal-Papa Franġisku, kif kienet din il-laqa? Laqa sabiħa ħafna, ġifier kellna udjenza pjuttost fit-tul għax ħadna naħseb il-fuq minn 40 minuta. Però huwa bniedem li huwa struwit, Jaf ħafna dwar Malta. Invitajnieh, jiġifieri invitajtu biex jiġi Malta, estendejtlu dan l-invit u r-risposta tiegħu hija interessanti li qalli Malta mhux 'il bogħod wara kollox minn hawnhekk. Hija ħaġa sabiħa ħafna. Kont emozzjonata ħafna għax meta tara l-Papa ftit viċin tiegħek ħafna, però hu tant huwa umli li bilkemm iħallik Tbuslu idejh mill-ewwel iqajmek biex jibda jkellmek. Laqgħa tridni ħafna dik u bħalma għamel lili għamel il-kumplament ta' l-oħrajn. Mmorru lura Malta b'togħma tajba ħafna u nispera jiena li l-invit tagħna jilqgħu. Għal dan il-vjaġġ nirringrazzjaw lil Air Malta u Rox Travel. Rox Travel għandhom tour għall-kanonizzazzjoni ta' Ġwanni Pawlu t-Tieni. Għal aktar informazzjoni ċemplu 20151515.